Kelly.
Joël.
So, hues du eng nei Frisur?
Nee, si hu mech e bësse genervt, well se elo schonn esou laang sinn, dass ech se esou hannen an eng grouss Klamer gestach hunn. Ah.
Ech kennen dat. Ech hu mer viru net all ze laanger Zäit esou Hoergummie kaaft, déi ech zwar stänneg verléieren, mee déi virun allem elo wou et esou waarm war am Summer immens gutt ware fir meng dach awer schonn zimmlech laang Hoer zesummen ze bannen an dann huet een instant eng nei Frisur, mee dat ass natierlech net wierklech eng nei Frisur.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. Vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Wëllkomm bei enger neier Folg vun Méi wéi Sex. Haut schwätze mer, wéi der iech vläicht schonn denkt, iwwer. Hoer a Frisuren. A mir hate schon eng kleng Episod iwwer intim Hoer an haut geet et spezifesch ëm déi Hoer déi mer um Kapp hunn, right? Ganz genee.
Just déi um Kapp, net déi am Gesiicht, net déi enzwësch anescht. Wéi huet sech deng Frisur dann esou verännert an deene leschte Joren, Joerzéngten?
Also als Kand hat ech éischt da kuerz Hoer an dann heiansdo sou Frisuren mat sou klenge Witzcher oder sou. An dunn, säitdeem ech Teenie war, hat ech se am Fong laang. Also ech denken, dass do virun allem sou Virstellunge vu Weiblechkeet eng Roll gespillt hunn, firwat ech laang Hoer hat an dass dat jo sou iergendwéi derzou gehéiert. An dunn mat. Ma 1920, wou ech aus Lëtzebuerg fortgeplënnert sinn, war iergendwann eng Kéier e Moment, wou ech mer esou e kuerze Bob geschnidden hunn, also esou Schëllerlängt, mat dem Scheet op der lénker Säit an iwwerall gläich laang. An dat war esou mäin signature hairstyle. An ech muss soen, et war eng gäil Zäit fir sechs Joer, well ech sinn zweemol am Joer bei de Coiffeur gaangen, en huet mer se genau d'selwecht geschnidden An dat war et. Jo, an dunn ass d'Pandemie komm, an da war ech esou, Bon, am Fong wier elo wierklech de Moment, fir eng Kéier Frisuren auszeprobéieren. An dann hunn ech mer esou Kuerzhaarschnitt gemeet. An aus verschiddene Grënn, een dovunner ass Maintenance, dass et mer wierklech einfach ze ustrengend ass, all dräi Méint bei engem Kuerzhaarschnitt bei de Coiffer ze goen, sinn, ass dann doraus esou e Foki ginn, also vir e bësse méi kuerz, hanne méi laang, vun ënnerschiddleche Längten. A lo mëttlerweil hunn ech esou bis e bëssen ënner d'Schëller laang. Hoer mat engem klenge Pony, deen am Moment relativ kuerz ass, well, Joël, ech verstinn däi Struggle am Summer, datt et waarm ass, dowéinst hunn ech jo déi Spéngel grad an ech hu mer och vir esou mäi Pony nogeschnidden, deen elo immens kuerz ass, well well et einfach ze waarm war drënner. Jo, an ech hunn natierlech Krauselen, ech hu sou schwaarz, ganz donkelbrong Hoer mat Krauselen. Do hat ech Gléck, well et kann een am Fong näischt verschäissen, mee esou wierklech zefridde sinn ech net a witzegerweis ginn ech haut bei de Coiffer. Ah jo.
Weess scho wat s de kriss oder wat s de muss? Doriwwer schwätze mer vläicht nach geschwënn. Wat soen esou Hoer iwwer d'Perséinlechkeet aus? Mee ech wënsche mer rëm e Signature Hairstyle, eppes wou ech all 4, 5, 6 Méint bei de Coiffer ginn. genau dat selwecht erëm kréien an dann fir Joren ass et dat an ech muss mer keng Gedanken méi driwwer maachen. Ech muss net vill Suen investéieren, ech muss net iergendeppes noschneiden, well ech fannen dat am Fong extrem ustrengend. Voilà, esou vill mol fir eng éischt Äntwert. Wéi ass et bei dir, Joël? Ooh, also als Kand ëmmer ganz, ganz kuerz, sou Brost geschnidden. Bon, als klenge Jong mengen ech éischter normal. Als Teenager dunn iergendwann méi laang wuesse gelooss, och well ech bësse, vläicht schwätze mer dono iwwer Subkulturen, sou e bëssen an der Metal-Zeen ënnerwee war an dat da cool fonnt hunn, awer ech mengen och virun allem, well ech keng Loscht hat bei de Coiffeur ze goen. Iergendwann hat ech dann sou Dreadlocks, Rastaen, Giff ech haut net méi maachen, sou aus Grënn vun Cultural Appropriation, mee deemols war mer dat leider net sou bewosst, soss hätt ech dat wahrscheinlech och net gemeet. Déi hat ech relativ laang, dunn hunn ech se iergendwann ofgeschnidden, hat dann eng Zäit laang ganz kuerz Hoer, hunn se och erëm bësse wuesse gelooss an dunn sinn sou ganz vill Experimenter mat Sidecut, Undercut a sou weider komm. Iergendwann hunn ech mer dann och mech getraut, se ze fierwen. Dat huet laang gedauert, bis ech dat getraut hunn. Ech hat se dunn ähm, rosa, also eng Zäit laang wirklich Nice. so, kn so knallrosa. Den Dram war am Fong ëmmer, fir so hellrosa, so zockerwattrosa Krauselen ze hunn. Mhm. Ech hunn ech hunn am Fong Krauselen, also jee nodeem, wat fir eng Längt. Ech menge mëttlerweil si se scho erëm esou laang, datt se sech net méi esou gutt krauselen. Mee et gëtt esou eng, eng gewëss Längt vun Hoer wou se sech natierlech grauselen an och zimlech cool ausgesinn. Also meng Hoer sinn halt och relativ donkel, vläicht net esou donkel wéi deng, mee och esou hellbrong bis donkelbrong an et ass einfach schwéier se ze fierwen, dat heescht, oder ze bleechen éischtens mol, dat heescht muss ee relativ vill Bleech huelen an da si se esou futti, datt se sech net méi grauselen. Dat heescht dat huet am Fong ni geklappt deen Dram an dunn hat ech och laang Zäit ëmmer esou Undercutten, An der Pandemie hunn ech se iergendwann erëm eng Kéier méi kuerz geschnidden an säitdeem einfach normal wuesse gelooss. Bon, mëttlerweil ass et éischter esou, wann ech mech hei an der Kamera kucken, esou Typ Vullenascht. Dat heescht, ech misst, ech misst mer och emol emol eppes iwwerleeën. Also ech spillen och mam Gedanke vläicht erëm eng Kéier ganz kuerz ze schneiden an dann ze kucken, wat geschitt, wann ech se erauswuesse loossen. Mäi Problem ass e bëssen, dozou kënne mer elo vläicht nach e bësse schwätzen, datt ech e bësse esou d'Gefill hunn, ech hu esou eng Zäitbomm, esou esou vill Zäit ass net méi, bis vläicht net méi esou vill Hoer do sinn an et dann net méi méiglech ass, esou vill Frisuren ze maachen. Mee, mee nach geet et. Ech mengen, datt et méi Männer gëtt, déi Problemer hu mat esou Geheimratsecken, also datt d'Hoer esou lénks a riets uewen op der Stir e bësse méi dënn ginn. An ech kennen effektiv och e puer vu menge männleche Kollegen, déi eng Kéier laang Hoer haten, déi gesot hunn, jo, mee dat gesäit iergendwéi komesch aus, wann ech da laang Hoer hunn. An dowéinst maan ech se elo einfach kuerz. An ech verstinn dat natierlech an ech denken, esou Méi dënn Hoer am Alter ass op jidde Fall sou en Thema, wat an eiser Gesellschaft, weess ech net, iergendwéi sou e bësse kriddeleg ass och. Also iergendwéi huet et sou, et ass, et ass keen, ech wëll net soen, dass et sou en Tabuthema ass, mee et ass schonn sou eppes, wat engem sou e bësse peinlech ass oder fir wat ee sech schummt. Jo, dat fannen ech extrem schued an ech fannen och, also sou un där Schummt, déi een huet, wann d'Hoer net schéi sinn, Gesäit een och, wéi wéi vill gesellschaftlech Hoer opgeluede sinn an dass se vläicht och eppes mat Theme wéi Klass ze dinn hunn. Also dass Leit, déi déi Suen hunn, sech et leeschte kënnen, een Hoer schéin ze hunn, sech drëm ze këmmeren, sech Frisuren ze maachen an esou weider an dass et dowéinst iergendwéi esou e Marqueur ass och vu engem Liewensstandard oder sou vläit, an natierlech och mat Gender, also wéi wéi dierf ee sech ausdrécke vun den Hoer, wat gesäit schéin aus, wat gëtt als schéi gesinn, wat gëtt als net schéi gesinn. Genau, well wou s du d'Thema Frisure virgeschloen hues, hunn ech mer, dat passéiert mer heiansdo, esou geduecht, ah mee gëtt et dozou wierklech esou vill ze soen? An dann hunn ech esou e bëssen a menger eegener Geschicht gekuckt, wat et dozou alles ze soe gëtt a wat dat alles ausseet. An dann hunn ech e bëssen gesellschaftlech driwwer nogeduecht, wat Frisuren aussoen. An ech war esou, wow, okay, am Fong kéinte mer dräi Episoden nëmmen zu Frisure maachen. Jo, dat fannen ech ëmmer mega cool, wann dat passéiert bei enger Episod. Dofir, ech menge meng éischt Fro ass, Wat soen dann d'Frisuren aus? iwwer eng Perséinlechkeet oder och iwwer eng Subkultur oder och iwwer Gendersaachen oder sou. Du soos jo elo schonn, et ass, et ass gesellschaftlech immens opgelueden an ech mengen, dat ass och einfach dat, wat cool ass dorunner, dat ee sech eng Frisur eraussiche kann, méi oder wéineger, jee nodeem, wat fir biologesch Grondlagen ee sou ze soen huet. Also mir sote lo schonn Gender a Class, ech menge Race kënnt do ënnerdobäi, do kënne mir zwee allen zwee zwar just driwwer schwätzen, datt et dat gëtt an net aus Erfahrung vun POC'e schwätzen, wou d'Hoer jo och no enker ganz anescht opgulede sinn. Mee ech denken, datt eng Frisur einfach relativ vill doriwwer ausseet, wat fir ee Mënsch een ass oder si wëll a wat een no bausse wëll verkierperen a wat engem wichteg ass. Also wann ech elo zum Beispill iwwer laang Hoer bei Männer schwätzen, dann ass dat zum Beispill oft eppes, wat mat enger gewësser Subkultur verbonnen ass, awer net, net ëmmer. Also ech weess net, mir fält een, een Lëtzebuerger Minister an, deen éischter länger Hoer huet, obwuel en zimmlech staark Geheimratsecken huet, deen giff ech awer net onbedingt als Mettler bezeechnen, mee soss ass dat awer dat éischt wat engem sou afällt giff ech soen. Wann een erwuesse Männer mat laangen Hoer gesäit, dann denkt een éischter dat se sou an eng Mettler Rocker Stereotyp falen an dat ass jo och en interessante Punkt. Sou ech wielen dat aus dat ech dat eppes ass wat Leit mat mir verbannen, déi éischt Kéier wou se mech gesinn och wann dat vläicht falsch ass, wann dat vläicht net genau stëmmt, et ass jo awer eppes, wat direkt opfält a wou ee sech direkt Gedanke mécht a wou ee sech awer och decidéiere kann, ok, ech wëll am Fong an der Mass ënnergoen an ech siche mer eng ganz normal, ënner Guillemete, Frisur, wat och ëmmer dat dann heescht. Jo, well s du soos, datt esou Geheimratsecken oder eng Glatz kréien, esou mat vill Tabuen, beluecht ass a mat Charme, ech mengen, datt dat och historesch iergendwou gewuess ass. Also et gëtt jo schonn iergendwéi an der Bibel esou Geschichte vu Männer mat laangen Hoer, déi dann hir Hoer ofgeschnidde kréien, déi dann hir Kraaft verléieren. Och esou Geschichte vu Leit, déi versklaavt ginn, déi hir Hoer da ganz geschuer kruten. Also dat ass, mengen ech, einfach scho ganz, ganz laang gesellschaftlech zimmlech opgelueden, dat Hoerthema. Jo, an ech géing der op jidde Fall bei deene rassifizéierten Aspekter zoustëmmen. Also wat ech vun de schwaarze Persoune geléiert oder och gelies hunn, ass, datt engersäits black hair vill vu jo rassisteschen Äusserunge betraff ass, sou dierf ech se vläicht upaken oder esou, an awer och vu sou Verstoppen, also datt een déi net dierf weisen. Ech hu mech domat e bësse méi beschäftegt, well et esou eng Method gëtt, fir och sou krauseleg Hoer, quasi d'Krauselen erauszekréien, Curly Hair Method oder Curly Girl Method an do sinn och vill Praktiken, amfong schwaarz Praktiken vun Hoer Maintenance mat dran, déi elo awer an esou enger wäisser kapitalistescher Logik halt esou vun iergendwelchen Influencerinne, wäissen Influencerinne verkaf ginn. Genau, also ech denken, dass et do ganz vill Aspekter gëtt, déi mer haut och guer net esou richteg an d'Déift ofdecke kënnen. Mee vläicht wichteg fir am Ufank esou e bëssen déi ënnerschiddlech Themen unzedeiten, déi vläicht och do mat dra stiechen. An ansonsten hunn ech tatsächlech e bëssen doriwwer nogeduecht, wat fir ënnerschiddlech Typpe Frisurentyppen et ginn. Well et gi jo Leit, déi wierklech esou ee Signature Hairstyle hunn an deen iwwer Joerzéngte An et gi Leit, déi all halleft Joer eng nei Frisur hunn a sech et ëmmer erëm nei erauswuesse loossen an all Kéiers, wa se bei de Coiffeur ginn, erëm eppes Neies maachen. An ech denken, dat ass esou e Spektrum. An da ginn et natierlech och Leit, déi iergendwou esou eng Mëschung sinn, déi, déi heiansdo eng Verännerung maachen an dann awer eng Zäit laang dobäi bleiwen an se natierlech. An ech denken, ech sinn op deem Spektrum éischter Op deem Enn vun, Am Fong wëll ech mech net ëm meng Hoer këmmeren an ech hätt gären einfach eppes, wat passt. An ech menge vun dohier kënnt och esou mäi Frisurefrust vun deene leschte Joren. Jo, dass et ni bei enger Saach bliwwen ass, wou ech mer geduecht hunn, esou, ah jo, dat ass et an dat behalen ech elo. An sou lues sinn ech sou Frisuren midd. Wéi ass dat bei dir? De Problem ass e bëssen dat och wann een sou eppes mécht wéi Sidecut oder Undercut, wou een sech denkt ok da kann ech se einfach mol eng Zäit laang wuesse loossen an ech muss dat jo just all puer Wochen eng Kéier noraséieren. Dat ass jo net vill Aarbecht. Dat ass jo net vill Aarbecht, wann een dat dann trotzdem ëmmer eraus schiibt an Meeschtens, ech hunn et sou laang erausgeschoben, dat ee scho guer net méi gesinn huet, wou de Sidecut ugefaangen huet a wou déi aner Hoer waren, an et da relativ schwéier war fir erëm ze schneiden an. Éierlech gesot, dat et sech selwer schneiden, dat huet zwar eng Zäit laang geklappt, mee sou super gutt huet et dann awer net geklappt. Virun allem gesäit ee iergendwéi hannen um Kapp awer net sou gutt wat ee mécht. Dat ass dann awer ëmmer e bësse schwiereg gewiescht an. Ech hätt einfach gern, datt se net onbedéngt esou schnell wuessen, well am Fong war ech elo eng Zäit laang relativ zefridden domadder, wéi se ausgesinn hunn. An ech hu wierklech fonnt, datt se och schéin sech gekrauselt hunn. Mee dat maache se elo grad halt nëmme. A bon, et gëtt zwar Produiten, wou een déi Krauselegkeet e bësse kann ureegen, mee dat ass mer dann och e bësse vill Aarbecht, fir all Kéiers nach eng Kéier de Krauselshampoo extra ze benotzen nieft deem normalen an nach eng Kéier anzesprayen. An esou weider a sou fort. An dann klappt et awer och net ëmmer. Dat heescht, mol kucken. Mee vläicht muss ech einfach e gudde Coiffeur fannen a mech berode loossen. Wann een e gudde Coiffeur huet, eng gutt Coiffeuse huet, dat ass scho bal wéi e gudden Psy ze hunn. Jo, ech ginn der esou Recht, well déi Zäit, wou ech mäin Signature Shoulder Length Wavy Curly Bob hat, sinn ech ëmmer bei dee selwechte Coiffeur gaangen, An ech hunn eréischt dono, well dunn war Pandemie, dee Coiffeur war zu Lëtzebuerg, dat heescht ëmmer wann ech zu Lëtzebuerg war, zwee mol am Joer, sinn ech halt dohinner gaangen an ech hunn dono kee méi fonnt, wéi deem ech och esou vertraut hunn, wou ech gesot hunn, mä dat doen, et passt. Dat heescht, ech, also ech hunn esou e bëssen d'Gefill, dass mäin, mäi Struggle och domadder zesummenhänkt, dass ech kee Coiffeur menges Vertrauens hunn. Also ech géing der do op jidde Fall zoustëmmen. An ech géing der och zoustëmme bei de Site an Undercuts. Also ech hat Bevir ech mäi Kuerzhaarschnitt gemeet hun, fir d'éischt en Undercut gemeet, an dunn hun ech mer geduecht, boah, kann ech se direkt alleguer wegschneiden. An säitdem ech mäi Kuerzhaarschnitt hat, dat deelt sech sou bëssen a Pre a Post-Kuerzhaarschnitt an, wat natierlech nach aner Grënn huet, an nodeems ech deen hat, hat ech ëmmer och den Sidecut deen ech do derbäi hat gehalen, dat heescht do wou quasi d'Hoer sinn virun den Ouren, kann een dat jo quasi laang eraus wuesse loossen, woubäi dat bei verschiddenen Leit méi oder manner laang gëtt, dat ass ëmmer e bëssen ënnerschiddlech an dat hunn ech ëmmer esou nogeschnidden, well ech fonnt hunn ok wa meng Hoer elo erëm bësse méi laang ginn, ass d'Konnotatioun oder esou wéi Leit mech och wouerhuelen a vläicht och wéi ech mech selwer wouerhuelen, dat ass och nach esou eng Fro, Selbstwahrnehmrung, Fremdwahrnehmung ass jo do net ëmmer d'selwecht. éischter feminin an den Look war mer iergendwéi dann ze feminin wou ech meng Hoer erëm rauswuesse gelooss hunn an ech mengen dowéinst ass dann den Iwwergang och quasi zu sou engem Fukuhila ginn, well dat ass jo awer éischter eng eng queer Frisur, mee ech denke mer och all Kéiers ah jo hei de Sidecut an dann ginn ech all zwee, dräi Méint enker noschneiden bei d'Persoun vu mengem Vertrauen oder vläicht och bei engem Coiffer fir 7, 8 Euro, bei mir gëtt sou e Coiffer an der Strooss deen dat mécht, mee et wiisst jo trotzdem immens séier eraus. Also am Fong spéitestens all zwou Wochen muss een zumindest d'Form noschneiden oder iergendeppes noschnibbelen. An dann denken ech mer esou, okay, et ass mer derwäert, mee et ass och einfach wierklech Maintenance, och wann dat blöd kléngt, well et si jo all zwou Wochen oder eemol d'Woch 10, 15 Minutten. An ech beneiden heiansdo Leit, deenen dat Spaass mécht, sou sech Frisuren ze maachen, hir Hoer nozeschneiden, sou, well mir mécht dat och einfach kee Spaass. Du soos elo e puer Saachen. Ee Saz hunn ech immens spannend fonnt, nämlech datt de Vokuhila eng queer Frisur ass. Ech erënnere mech nach, datt de Vokuhila am Fong eng Frisur war, iwwer déi Leit de Gag gemeet hunn an déi éischter sou als sou Eppes vun der Ënnerschicht oder vu Leit, déi esou a Reality TV op rtl zwee opgetruede sinn, déi haten dann eng Vokuhila an dat war ganz schlëmm a ganz lächerlech, fir sech esou eng Frisur ze maachen oder esou eng Frisur ze hunn. An dat huet sech awer an deene leschte puer Joer e bësse geännert an am Fong ass d'Vokuhila rehabilitéiert gi vu queere Leit. An dat ass jo och oft esou, datt esou Saachen, déi éischter aus der Subkultur kommen, dann iergendwann lächerlech gemeet ginn an dann zéng Joer drop gi se erëm esou opgelieft vu Leit, déi dat mat deem lächerlech vläicht net esou matkritt hunn an dann denken, oh, dat ass cool oder einfach sech soen, okay, ech wëll dat do elo ausprobéieren An den de Schratt vun ech hunn déi Leitefrisur ironesch zu ech hunn déi Leitefrisur ganz seriö, dee geschitt relativ séier. Also mir ass do zum Beispill och nach den Hipster-Schnurres an Erënnerung, dee mengen ech eng Zäit laang och einfach ironesch war an iergendwann hu Leit awer erëm ganz seriö ugefaangen dee Schnurres ze hunn. An ech menge mëttlerweil gëtt et vill méi eng Oppenheet wat Schnurresen Ugeet. Mee mir wollten eigentlech iwwert déi Hoer um Kapp schwätzen an net déi am Gesiicht. Lo ginn et jo verschidde Méiglechkeete fir sech eng nei Frisur ze man. Also et gëtt natierlech déi Method iwwer déi mer elo virun allem geschwat hunn, fir sech se nei ze schneiden. An da gëtt et d'Method fir, ech maachen iergend eppes mat mengen Hoer dat se e bëssen anescht ausgesinn. Gëtt et bei dir oder gouf et bei dir iergendwéi Momenter wou s de dat engt oder dat anert Onbedéngt maachen wollt, wou s du gesot hues, ech brauch elo eng nei Frisur oder ech muss elo meng Frisur e bëssen anescht gestalten? Jo, an ech mengen, dat huet e bësse mat deenen Themen, déi mer elo schonn ugeschnidden hunn, dowéinst mir kënne vläicht nach e bëssen dobäi bleiwen, ze dinn, nämlech Subkultur a Queerness. Ech hu missten e bësse schmunzele wou s du gesot hues, datt also sou queer Leit dann erëm ugefaangen hunn, oder Hipsteren oder wéi och ëmmer, ugefongen hunn Saachen ze droen an dann ass et onironesch ginn an ech denken, dass dat am Fong eppes ass, wat des Öftere passéiert, nämlech dass aus esou Subkulturen oder och vun queere Persounen a wéi hire Stil ass, dann esou méi e mainstreamege Stil entsteet. Also dat gesinn ech elo zum Beispill och an de Kleeder, also esou oversized Blazere mat groussen Hiemer, déi am Fong éischter soss esou Lesbian-Style waren, kriss de elo iwwerall an deene grousse Chaîne hei an de Butteker zu Wien ze kafen säit een, zwee Joer. Genau, an ech denken, dass et och mat Frisuren esou ass. Also Momenter wou ech esou d'Gefill hat, dass ech meng Frisur muss änneren oder upassen, waren engersäits a menger Jugend wéinst esou Subkulturgrënn, och esou wéinst, ah, deemools wou ech esou 14 Joer al war, waren zum Beispill esou den Emo-Style mega in, also weess de déi Chienen fier déi sou ganz ronn waren iwert d'Aan a wou sou d'Halschent vum Gesiit een net gesin huet an do hat ech heiansdo och sou mat sou engem Produit mer sou eng oder zwou sou lila Strähnen a meng Hoer gemeet moies fier do. An eng Hello Kitty Spéngel déi alles zesumme gehaen nee, huet.
Nee, nee, nee. Dowéinst war ech war dann awer trotzdem nach ze vill an esou Metal Punk Zeenen ënnerwee, ah, jo, dass okay. mer déi Hello Kitty Saachen du net net esou sympathesch waren. An ech denken e Grond firwat ech meng Hoer vu sou laang op Schëller geschnidden hunn ass op jiddefall och Queerness, also wou ech mer se geschnidden hunn war ech säit engem Joer annerhallwem Joer a menger éischter queerer Bezéiung an hat och d'Gefill, ech befreie mech am Fong vun deene straight girl Markeren, déi sinn, sou laang Hoer, d'Hoer glätten, den Wutz sou ganz uewen um Kapp amplaz sou ënnen um Kapp ze droen oder sou Haarschmuck oder sou, andeems ech einfach soen, ok, ech hunn déi kuerz Hoer an si falen op déi Säit op déi se och ëmmer falen an ech maan näischt domadder an ech muss och nemmi glätten an se kënnen och elo Locken hun an sou. Also dat war scho fir mech domat dran an och an der Entscheedung mol eng Kéier kuerz Hoer ze hun. Ech fannen leider dat ass se mer net sou gutt gin. Also ech fannen de Kuerzhaarschnitt steet mer einfach net sou gutt wéi sou mëttellaang oder laang Hoer, wat ee vun de Grënn ass firwat ech en dunn behalen hun. Mee Queerness an Gender méisseg hun ech et scho wierklech cool fonnt a mengen et war och eng wichteg Erfahrung dat ech déi eng Kéier gemeet hun ze gesinn, wéi et ass mat kuerzen Hoer, mech selwer wouer ze huelen, mee och wéi d'Leit mech vu bausse wouer huelen. An wou sou ganz kuerz Hoer hat, ware verschidde Leit och e bësse verwirrt, ob ech net e 15 järege Boy sinn, virun allem an der Pandemie-Zäit, weess de, wou een dann nach sou d'Masken unhat. An dann hunn ech eng Kéier missten, wou ech hei am Supermarché war an eng Fläsch Wäin kaf hunn, sinn ech no mengem Ausweis gefrot ginn an ech war zu deem Moment 28 an ech war sou, ah jo, I am confusing. Mhm. Your perception of gender, I see. An dat fand ech awer mega interessant, well sou déi straight girl Markeren ab engem gewëssen Alter da fort ginn. Also sou ech géing sou soen Fraen ab 40 oder Fraen déi Kanner hunn an déi net Bock hunn dass hir Kanner déi ganz Zäit un hiren Hoer rappen, déi schneiden sech dann erëm hir Hoer kuerz. Also ech fannen ab engem gewëssenen Alter ginn déi laang Hoer als Gender Marker fir Fraen och erëm manner. Ja. Dat fand ech ganz interessant.
An ab engem bestëmmten Alter ass et och net méi en Zeeche vun ech si Punk oder ech sinn iergendwéi an enger Alternativkultur fir sech Hoer ze fierwen, mee einfach eng e Marqueur vun ech sinn eng al Fra an ech fierwe meng Hoer. An also do hunn ech d'Gefill, ass d'Gesellschaft relativ tolerant esou. Vläicht net mat all Fäerf, mee alles wat esou rout Téin sinn, mengen ech ass awer ganz, ganz unerkannt an do ass awer kaum een deen nach komesch kuckt. Vläicht éischter souguer bei bei Gronhoer, woubäi et jo och schonn bei dem Sam Tanson, der Kulturministesch, gouf et jo eng Kéier esou e Mini-Skandal, dat iergendwéi si, ech weess net méi vu weem, extrem beleidegt ginn ass wéinst hire kuerzen Hoer. Ah, krass.
Ech weess de Kontext net méi, mee ech kann dat eraussichen an et an d'Show Notes sëtzen. Also, ech weess, dat mir bei der Vox en Artikel doriwwer haten, dat ass ganz sécher. Wéi ass et da bei dir, Joël? Wat waren deng Grënn, fir Hoer ze wiesselen? Also, et gouf zwee grouss Momenter, wou ech d'Gefill hat, ech muss elo eng aner Frisur maachen. Mhm. Dat engt wär fir äh, déi, déi Rastan lass ze ginn. Dat wär éischter sou, well ech déi scho laang hat a well ech geduecht hunn, okay, déi Zäit ass elo riwwer. An dat war och dann sou geplangt, spontan. Also ech hat mer éischt gesot, okay, dëse Summer passéiert et an iergendwann sinn ech moies opgestanen, hu geduecht, okay, today is the day. Wow. An Dat war och dann esou ok, dat war dat Joer viru menger treizième Première, wéi dat haut géif heeschen. Dat heescht, et war e bësse esou ok, lo fänkt en neit Liewen un, lo ginn ech geschwë studéieren, ok, nei Frisur. A bis ech dann op d'Uni ginn, si se erëm hallefweegs laang. Interessanten a krasse Prozess an och krassen Break sou. Mhm. An déi Geschicht mam rosa Fierwen, dat war effektiv och no sou engem Break-up, wou ech mer méi laang Hoer ofgeschnidden hunn a geduecht hunn, ok, elo fierwen ech se a maachen iergendwéi witzeg Experimenter mat Fäerf a Frisur. Dat war vläicht net ganz sou radikal, och wann et vläicht sou ausgesinn huet, et huet sech net sou radikal ugefillt, mee éischter sou, ok, ech Hu lo iergendwéi Loscht dat ze probéieren, mee ech mengen dat dat natierlech och e bëssen eppes domat ze dinn hat mat ok ech brauch lo eng Ännerung an et gëtt lo iergendwéi Zäit fir eppes Neies ze maachen. Hm, mee ech fannen dat mega interessant, well sou Frisureverännerungen no Trennungen ass jo schonn sou e gesellschaftlechen Trope, ech mengen ech hunn dat och schonn an iergend engem Film gesinn an och bei Leit a mengem Ëmfeld a bei mengen Ex-Persoune matkritt. Ech sinn, wéi gesot, net esou de Genre, Loscht ze hunn, meng Hoer ze wiesselen. Dowéinst hunn ech dat ni gemeet. Mee ech kann op jidde Fall gutt novollzéien, wat do d'Grënn sinn, iergendwéi esou sech och lasszemaachen. Awer ech mengen och, dass esou den, New Hair, New Me dengen net sou 100 Prozent fonctionnéiert. Wat sinn do deng deng Gedanken oder och Erfahrungen? Also ech hu schon d'Gefill, je nodeem wat ee mécht, ne, also sou se ganz krass ofschneiden a raséieren, dat huet schon eppes mat mir gemeet an ech hu mech schon dann och eng Zäit laang e bësse méi badass gefillt. Ech weess net genau wisou, wouhier dat komm ass, mee sou ech hu mega kuerz Hoer, ech hu bal eng Glatz, ech si mega béis. Mee dat huet esou zwou Wochen ugedauert an du wär ni esou. Also ech hat awer iergendwéi d'Gefill, d'Leit hätten iergendwéi méi Respekt viru mir, mee keng Ahnung, dat wär vläicht och einfach Blödsinn. An mat de gefierften Hoer war schonn fir mech, och well se rosa waren, hunn awer vill Leit mech komesch gekuckt, deelweis krut ech och komesch Remarque gemeet an dat mécht da schonn eppes mat engem selwer, wann een dat soss net esou huet. Mhm. dat een oft zu Remarque gemeet kritt an dann op eemol kritt een se gemeet, dann ännert dat schonn eppes un der eegener Perceptioun. Ech hunn trotzdeem och schonn d'Gefill gehat, ok, ech sinn elo iergendwéi vläicht net eng aner Persoun, mee ech stralen iergendwéi eppes aus oder ech sinn iergendwéi extra. Et kënnt een dann och mat Leit, déi keng domm Remarque maachen, awer da relativ easy an d'Gespréich, well oft een halt Kommentarer kritt, esou, oh, dat ass eng cool Fäerf oder wow, dat giff ech mir net trauen. Also dat mécht da schonn iergendwéi eppes mat engem. Awer éischter duerch d'Perceptioun vun deenen anere Leit, wéi dat ech mech elo selwer dann esou fuerchtbar anescht gefillt hunn. Mee ech ka mer och virstellen, datt et heiansdo méi drëm geet, nëmme déi Frisur ze hunn, déi ee wärend der Bezéiung hat, an dofir dann einfach esou en Trennungsstrich kënnen ze zéie fir sech selwer. An da vläicht och, wann ee scho rëm drun denkt fir ze daten, datt een denkt, ok, da falen ech elo op, well ech mega kuerz Hoer hunn oder well ech se. gréng a rosa gefierft hunn, wat och ëmmer, ne? Waren déi Remarken, déi s de kritt hues, éischter esou queerfeindlech oder war et éischter esou, du hues iergendeen alternativen Hairstyle? Déi waren éischter queerfeindlech, leider. Also dat war, dat war relativ kloer. Jo et ass krass well also ech hunn och aner Leit befrot déi sou virdrun laang Hoer haten an dunn kuerz Hoer haten. Dat war, sinn halt weiblech geliese Persounen. Dat heescht do, do gräifen, gräift Queerfeindlechkeet einfach anescht. Also ech denken bei männlech geliesene Persounen ass et éischter wann se laang Hoer oder gefierften Hoer hunn a bei weiblech geliesene Persounen éischter wann se méi kuerz Hoer kréien. An do hunn mer vill Leit och gezielt dass, also vill, ech hunn mat zwee, dräi Persounen driwwer geschwat, dass se soss mat laangen Hoer éischter sou sexistesch Remarke gemeet krut hunn, sou ugekuckt ginn, gecatcalled ginn, jo, oder fir manner voll geholl ginn och, an dass sech dat ebe geännert huet. An eng Persoun huet awer gesot, iergendwéi war et och entlaaschtend, well wann ech net grad queerfeindlech blöd ugemaat ginn, war et kloer, ech hu meng Hoer not for the male gaze gemeet, dat heescht, de male gaze Gesäit mech manner wéi virdrun, a wann ech dann ugeschwat ginn, weess ech wierklech, et ass well ech queer gelies ginn an elo iergendeppes queerfeindleches kënnt quasi. Wat jo wahrscheinlech heescht, dat am Géigesaz dozou queer Mënsche mech wahrscheinlech och queer liesen, an dat ass jo dann meeschtens eppes wat ee wëll oder eppes wat positiv ass éischter. Jo, jo, an déi Persoun huet och gesot, dass elo, also et gëtt esou e Männerclub bei där Persoun an der Strooss, a mat laangen Hoer sinn d'Männer esou ni aus dem Wee gaangen an hu ëmmer blöd gekuckt an hunn gegrinst an esou, a mat kuerzen Hoer sinn d'Männer einfach kommentarlos aus dem Wee gaangen. Also da, ech mengen, dat ass jo och eppes, eppes Positives, wat da passéiert. An ech denken, esou zu deem Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ass meng Erfahrung och, esou wéi s du gesot hues, dass doduerch, dass meng Fremdwahrnehmung sech verännert huet, also wéi aner Leit mat mir ëmginn, wéi se mat mir schwätzen, wat se mech froen, wéi se mech kucken, vill mat menger Selbstwahrnehmung gemeet huet. An dat dee méi groussen Deel war, wéi, wéi huelen ech mech am Fong we selwer duerch meng Frisur wouer? Also ech hunn d'Gefill, et gëtt ganz vill bei Frisuren, zumindest bei mir, dee Filter vu wat huet dat fir en Afloss op mäin, mäin Ëmfeld quasi. Wat ech heiansdo, ech weess net, ech mengen et ass och ok, mee ech fannen et och heiansdo e bësse schued. Also heiansdo géing ech déck gären einfach eng Frisur maachen, just fir mech, fir meng Selbstwahrnehmung, mee dat, also. Also ech kann et ni ofgekoppelt dovunner entscheeden, meng Frisuren. An och e bëssen zu Recht. Also ech menge wann een Angscht huet viru queerfeindleche Kommentarer, jo verstinn ech och, datt da Leit soen, ech maachen et dowéinst manner gären an datt se iergendwéi dovunner beaflosst ginn.
Bei mir war dat ëmmer esou, oh ech hu meng nei Frisur gemeet an ech hu mech mega gefreet, esou mega cool ech hu lo rosa Hoer an dann kriss de Remarque gemeet an ech war ëmmer ganz erstaunt wisou ech Remarque giff gemeet kréien, bis ech iergendwann esou Wär, ah ja, okay, äh, heteronormativ, normal Gesellschaft ass halt esou. Just well s du dat elo puer Joer, Méint net esou krass matkritt hues déi ganzen Zäit, heescht dat net, dat dat net esou ass. A just well s du et gutt fënns an däin, däin Ëmfeld et cool fënnt, heescht dat net, dat jiddwereen dat esou fënnt. An leider ginn et ëmmer nach ganz vill Leit, déi, wann se engem hir Frisur net gutt fannen, mengen, si missten dat soen. Dat ass jo och eppes, wat am Fong net esou einfach net fein ass, keng Manéiere sinn an an och einfach net néideg ass, fir frieme Leit matzedeelen, datt een hir Frisur net gutt fënnt. Jo, do wier mer erëm bësse beim Bodyshaming, oder? Also datt Leit sech jo och dozou entitled fillen, soss eppes iwwer aner Features un engem Kierper oder an engem Outfit ze kommentéieren. Ech fannen et interessant, dass du virun ugeschwat hues, dass sou queer Frisuren schonn och d'Funktioun hunn, fir dass aner Queers ee bemierken. An ech mengen, dat sinn natierlech nach weider Markeren, wéi Kleeder, wéi ee sech behëlt an esou weider. Mee ech denken, dass och do Frisuren en extrem wichtegen Deel sinn. An ech hu jo virdrun esou e bëssen iwwer esou d'Straight Girl Markere geschwat, also esou mat de laangen Hoer, dem High Ponytail oder vläicht esou. Klammeren, Clipsen oder sou. An ech denken, dass do awer och wichteg ass ze soen, dass Persounen, déi sech immens femme kleeden, ausdrécken an dat och an hiren Hoer ausdrécken, dass dat awer och e Problem ass am queeren Dating, dass een da vläicht net op den éischte Moment queer gelies gëtt, also do quasi sou déi queer femme invisibility, déi et jo och esou e bëssen gëtt bei queere Fraen, jo. Jo, ech denken déi Invisibility gëtt et iwwerall, net jiddwereen huet Loscht seng Frisur aus diverse Grënn esou offensichtlech queer ze maachen an net jiddereen erkennt dann ëmmer dat déi aner Persoun queer ass oder léisst sech erkennen an dat ass also, ne, genau wéi dat eent en zweeschneidegt Schwäert ass, ass dat anert och eent. Wann een onsichtbar ass fir den, de groussen Deel vun der Mehrheitsgesellschaft, dann ass een halt och wahrscheinlech relativ onsichtbar fir äh, déi Leit, fir déi ee vläicht sichtbar wëll sinn. Mhm. Dat sinn ja déi Kompromësser, déi een, déi een agitt. Dat ass jo am Ganzen, dat ass jo net nëmmen d'Frisur, mee halt och Kleedung an Behuelen a sou weider. Jo, an ech mengen de queere Marker vun den Hoer ass jo de Grond firwat ech mer all zwou Woche Méi ginn déi blöd Sidecutten iwwert meng Oueren nozeschneiden. Also et schéngt jo dann awer trotzdem wichteg ze sinn an ech froe mech sou bëssen op d'Mehrheit Gesellschafts meng Meng rausgewuessen Sidecutts déi ech mer noos schneiden iwwerhaapt wouer hëlt lo wou ech erëm laang Hoer hunn. Et ass op jidde Fall eppes wat mech beschäftegt, d'Längt vu mengen Hoer a wat Leit domadder mengen an och ob een eng Chienne huet oder net well ech hunn an der Lescht e puer vu mir als Männer wouer gehuele Persoune gesinn déi sech schëllerlaang Hoer haten an dann vir esou Pony an dunn ass mer eréischt opgefall dass am Fong e Pony ze hunn also fir esou déi Chienne nennen mir dat op Lëtzebuergesch, och mega weiblech konnotéiert ass, well ech selwer u mir gemierkt hunn, dass ech irritéiert sinn dovunner, wann ech et un sougenanntene Männer oder vu mir souwuer geholl an der Strooss gesinn. Also och interessant, wéi een domadder spille kann, mat Frisuren. An et ass jo och, also Fir mech, an ech si jo elo wierklech net onbedéngt eng Persoun, déi elo super sech weiblech presentéiert, mee awer och keng Persoun, déi onbedéngt Problemer domadder huet, mierken ech awer, datt esou de Gang an de Rayon vun den Hoergummien dann awer e bëssen esou, ah jo, okay, dat Lei ass alles extrem weiblech konnotéiert, esou a mengem Kapp. An dat ass en Hoergummi. Dat ass jo näischt, äh, näischt Schlëmmes. An da ginn mir, an egal wat ech do giff kafen, näischt wier schlëmm. Mee dat ass, äh, dat ass scho ganz spannend. An och, dat et deelweis och schwéier ass fir esou, äh, ech denken lo un iergendwelch esou Klameren oder, oder soss Saachen, déi ee sech an d'Hoer steeche kann, fir se vläicht zesummenzehalen oder hannen zesummenzebannen esou. Et ass relativ schwéier fir Saachen an, an anere Fäerftéin ze fannen wéi schwäerz oder halt rosa Glitzer.

benotzen an da géing natierlech den de sougenanntene Maart sech upassen an och aner Form vun Hoerschmuck jo produzéieren, oder? Ech menge mir hunn do historesch eng Chance verpasst am Joer 2001 oder 2002 oder esou, wou déi Herr der Ringe-Filmer erauskomm sinn, well de Legolas an all déi Elben, déi hu jo extrem laang Hoer an deelweis hu se se och esou geflecht gehat an ech hunn dat schonn deemols als Jugendlechen zimlech cool fonnt a geduecht, wow, dat ass am Fong eng cool Idee, mee iergendwéi hunn ech d'Gefill gehat, dat deen deen Trend ass net opgegraff ginn. Also do hätt kinnten eppes entstoen, menger Meenung no. Joël, solle mer zum Schluss nach e bëssen iwwer Sex a Frisure schwätzen oder d'Thema Bezéiungen a Frisuren? Gären.
Hues du eng bestëmmte Frisur, wou s du denks, Wann s de dee gesäis un enger Persoun, denks du, ok, cool, dat fannen ech sexy, dat fannen ech attraktiv, dat fannen ech ästhetesch. Net onbedingt, tatsächlech. Ech mengen, et ass do wéi mat villen anere Saachen, déi sou mat Types ze dinn huet, déi een unzéiend fënnt. Soubal ech eng Persoun mat enger gewëssener Frisur gedate hunn, fannen ech déi Frisur un anere Leit oft flott. Dat ass net allkéiers de Fall, mee meeschtens, virun allem wann ech mat Leit méi laang zesumme war, fannen ech dat dann un anere Leit attraktiv. Beispill, Ech war viru dräi, véier Joer mat enger Persoun zesummen, déi mega laang Hoer hat. An ech war virdrun nach ni mat enger Persoun zesummen mat esou laangen Hoer, wierklech bis bal ënnen un de Réck. An am Ufank hun se mech beim knuutschen mega gestéiert dass se ëmmer a mengem Gesiit waren an ëmmer iwwerall waren an dunn wou mer eis getrennt hun hun ech et mega vermësst dass ech net déi Hoer de ganzen Zäit am Gesiicht hänken hat a lo fannen ech Leit mat laangen Hoer och extrem flott a virdru war dat awer ni een vu mengen specifical types wou ech mer geduecht hat, umm hey. Dat heescht, ech menge bei mir ass et esou e bëssen a menger eegener Bezéiungsgeschicht verankert, wat ech flott fannen. An ech denken, dass ech, wann eng Persoun eng Frisur huet, déi esou e bësse queer markéiert ass quasi, wéi am Moment eben e Fukuhila oder vläicht Sidecutts oder esou, éischter opmierksam ginn natierlech op d'Persounen an dann éischter evaluéieren, ob ech se flott fannen oder net. Dat ass bei mir ganz sécher och esou. Alles wat e bëssen alternativ ausgesäit ass esou ok, cool. Ech fannen et heiansdo witzeg wann een esou op der Strooss geet an dann mengt een esou oh déi Persoun huet eng interessant Frisur an da mierkt een oh dat ass just eng Mutz oder oh dat ass just e Fishi. Dat geschitt mir heiansdo ech esou denken oh dat do nee dat ass awer keng cool Frisur dat ass einfach just eng Kappbedeckung. Bei mir ass et mengen ech éischter bëssen ëmgedréint wéi bei dir. Also ech hunn esou Saachen déi ech scho ganz laang iergendwéi aus iergendengem méi oder wéineger onerfindleche Grond ästhetesch fannen an wou ech awer ni mat enger Persoun zesumme wär déi dat wierklech esou hat. Also ech fannen esou Natur-rout Hoer extrem ästhetesch schéin an ech war enker an eng Persoun verléift, déi ech soe hat, relativ fréi a mengem Liewe, mee ech war ni mat enger Persoun zesummen, déi ah. dat hat. Also dat ass e bëssen interessant, dat dat ass esou een onerreecht Zil ass e bëssen. Mee dat ass net dat Eenzegt, wat ech schéi fannen an oft gewinnt ee sech och iergendwéi un déi Frisuren, déi Leit hunn mhm. an fänkt een an un déi cool ze fannen, och wann een am Ufank vläicht geduecht huet, hm, Jo, vläicht wann deng Hoer bëssen anescht wieren, giff ech dech nach méi flott fannen.
Wat sinn da sou Saachen déi's de flott fënns ausser lo rout Hoer? Bah, wéi scho gesot, alles wat iergendwéi esou alternativ queer markéiert ass. Ech fannen et awer och cool wa Leit sech hier Hoer wech raséieren oder esou eng Bross raséieren. Dat hunn ech och scho gehat a Bezéiungen wou ech dann am Ufank éischter esou skeptesch war an da gemierkt hunn, oh ech fannen dat extrem sexy an extrem cool. Waat och cool ass, also jidfereen deen sech iwwerleet fir sech eng eng Broscht ze schneiden, de gewannt e puer Quadratzentimeter erogen Zone bäi, op d'mannst op d'mannst fir eng zwou Wochen, also well d'Kapphaut halt einfach ouni Hoer dach zimlech empfindlech ass an et zimlech cool ka sinn do ugepaakt oder gekuss ze ginn oder sou. Interessant dass de dat mat der Bross gesot hues. Ech hunn d'lescht Joer eng Kéier kuerz eng Persoun mat enger Bross gedate an ech fannen et fillt sech och extrem gutt an den Hänn un, wann een do mat den Hänn sou driwwer fiert. Eppes, wat ech bemierkt hunn, doduerch, dass meng lescht zwou Ex-Persoune sech d'Hoer verännert hunn, nodeems mer eis getrennt hunn, well s de gesot hues, wa Leit d'Hoer wiesselen an der Bezéiung, ass et fir mech extrem schwéier oder zimlech negativ besat, wa meng Bezéiungspersoun Wëll hir Hoer op eng radikal Aart a Weis änneren. An heiansdo kommen ech mer e bësse blöd vir, well ech mer denken, oh, ech wëll Saachen net iwwerinterpretéieren an ech hätt jo gären, dass déi Persoun esou selbstbestëmmt alles ka maachen, wat se wëll, an ech wëll do iergendwéi net aschneidend sinn a soen, hm, nee, fannen ech awer elo net esou gutt, wann s de sou radikal deng Hoer änners, mee et mécht einfach emotional eppes mat mir. Dowéinst ass dat elo a menger därzäitege Bezéiung en Thema, well wou mer eis kennegeléiert hunn, hat déi Persoun kuerz däischter Hoer vir blondéiert, an dunn zu deem Moment, wou mer eis verléift hunn d'lescht Joer, ware se ganz blondéiert. An lo ass et fir mech mega schwiereg, dass déi Persoun erëm zeréck zu sou ganz däischteren Hoer geet, well dat halt net déi Persoun ass, an déi ech mech verléift hunn. Kenns de dat, Joël? Jo, ech kennen op d'mannst déi Angscht sou virdru, wann eng Persoun seet, ech wëll elo dat an dat maachen, datt een dann mengt sou, okay, ech fannen dech elo mega schéin a mega attraktiv, wisou wëlls de dat änneren? An jo, ech kennen dat och, datt een da e bësse Schwieregkeeten huet, sech, sech drun ze gewinnen. Ech sinn awer meeschtens dann erstaunt, wéi gutt där Persoun dat geet an, a sinn da meeschtens direkt mat on boat bei deene Saachen, déi sech änneren. Jo, ech verstinn einfach, datt et schwiereg ass. An ech mengen, et ass och einfach eng Saach, déi schwiereg ass, well grad wéi s du sees, wann et radikal Ännerunge sinn, jo, da muss ee sech éischtens dru gewinnen an zweetens ass et net onbedéngt ëmmer eppes, wat engem dann Sou gefällt an ech verstinn dech nach vill besser wanns de sees deng Ex Persounen hunn sech ëmmer radikal geännert no no der Trennung, dann huet een natierlech esou Konnotatiounen déi do mat matspillen. Jo, dass interessant wéi hoer sou dee psychologeschen Deel hunn. Ech hunn nach eng Anekdot bevir mer op en Enns kommen, an zwar huet eng Persoun mer gezielt, dass se ëmmer bevir se Mathésprüfung hat hir Hoer geschnidden huet, well se eng Kéier, si war ni gutt am Mathé, an eng Kéier virun enger Mathésprüfung hierhoer geschnidden huet, an déi Prüfung ass mega gutt gaangen, an dunn ass dat zu sou engem Ritual ginn, sou e glécksbréngend Ritual, an déi Persoun hat dunn d'Gefill, ech muss dat all Kéiers elo maachen, an ech schneiden domadder d'Blockaden a mengen Hoerspëtzen ewech, quasi sou aus aus psychohygienesche Grënn, fir sou e frëschen, neie Kapp ze hunn. Dat hunn ech mega léif fonnt an zimmlech smart. Ja, dat ass äh, eng léif Anekdot. so, ech mengen mir si lo um Schluss, och wann et wahrscheinlech nach ganz vill ze Mega. zielen gif ginn, mee vläicht huelen mer dat Thema jo nach enker op. Wann äh, dir eis eppes wëllt matdeelen zum Thema Hoer, da kënnt der dat iwwer eis Social Media Kanäl maachen oder eis un sex@ara.lu eng E-Mail oder e Liebesbréif schreiwen. So Kelly, du gees lo bei de Coiffeur. Yes.
Ma dann vill Spaass! Villmools Merci a mir héieren eis an zwou Wochen. Genau.
Ciao. Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Wat ass Homologie? Homo bedeit gläich oder ähnlech. Homologie ass e biologescht Konzept, wat beschreift oder bedeit, dass biologesch Strukturen sech ähnlech sinn. Genitalien zum Beispill sinn homolog Organer. Wat heescht dat? Dat heescht, datt Penissen, Vulven an Intergenitalien aus deene selwechten oder ähnleche Bestanddeeler bestinn. Wat sinn déi ënnerschiddlech Deeler? All Genitalien hunn een Organ mat enger ronner Spëtzt a verschiddene Kummeren, dat extrem sensibel ass a sech bei sexueller Erreegung mat Blutt fëllt. Mir kennen dës Organer ënnert dem Numm Penis an Klitoris. Souwuel de Penis wéi och d'Klitoris bestinn aus dräi Kummeren. Zwou vun deene Kummeren nennt een Corpus cavernosum oder och nach Schwellkierperen. Déi zwee Schwellkierperen am Penis an an der Klitoris maache genau dat wéi se heeschen, nämlech uschwellen. Bei Erreegung fëllen si sech mat Blutt a gi steif. An dann gëtt et nach eng drëtt Kummer, déi heescht Corpus sponsiosum. Dat ass e Gewebe wat ëmmer duerchblutt gëtt an mat enger Eechel ophält. Beim Penis nenne mer dat Penisspëtzt oder Eechel an bei der Vulva nenne mer dat Klitorisspëtzt. Falls du lo nach méi Froen hues zum Opbau vun der Klitoris a vun der Vulva, kanns de gären d'Rubrik Eng gutt Fro, Wat ass d'Klitoris? lauschteren. Déi fënns du op der Websait ënner Rubriken. Gi mer weider. All Genitalien hunn och nach en Organ, wat mëll an dehnbar ass an op deem am Laf vun der Pubertéit Hoer wuessen. Dat wier beim Penis den Hodensack, och nach Skrotum genannt, a bei der Vulva déi baussegst Vulvalepse. All déi Deeler gesinn net nëmme vu baussen ähnlech aus, se entwéckele sech tatsächlech aus deem selwechten Geweebe bei engem Fötus. Well bis zur néngter Schwangerschaftswoch gesinn Genitalien alleguer d'selwecht aus. Dann fänken vill der un sech éischter Richtung Penis oder Richtung Vulva ze entwéckelen. Mee se bestinn all aus dem selwechten Grondmaterial. Dëst erklärt och ganz logescherweis firwat et Intergenitalie gëtt, also Genitalien déi sech iergendwou dertëschent befannen, an dass dëst eng ganz normal genital Variatioun sinn. Wann et Iech interesséiert wéi Genitalien sech am Laf vun der Schwangerschaft entwéckelen, dann fannt der dozou eng Grafik an dem Emily Nagoski sengem Buch Come As You Are am Kapitel I. Aus deem Kapitel hunn ech och nach vill vun deene weideren Informatiounen vun dëser Rubrik. Dir fannt natierlech wéi ëmmer dem Emily säi Buch och nach eng Kéier an de Show Notes zu dëser Rubrik op der Websäit ënner Rubriken. Mir hunn elo geléiert. Kierperen sinn aus deene selwechte Bestanddeeler, just ënnerschiddlech zesummegesat. D'Emily Nagoski seet dozou, All the same parts, organized in a different way. Mee firwat ass dat esou wichteg ze verstoen? Firwat zielen ech Äech iwwerhaapt iwwer biologesch Homologie? An eiser Gesellschaft kréie mer oft bäibruecht, dass Männer a Fraen an hir Kierperen, Genitalien a Sexualitéiten ganz ënnerschiddlech wieren. Mee am Fong ginn et mindestens genau esou vill Ënnerscheeder innerhalb vun deene Gruppen ewéi dertëscht. Ech ginn Iech e klengt Beispill, wat net sexuell ass. Kierpergréisst, Duerchschnëttsgréisst bei Männer ass ee Meter 79 a bei Fraen ee Meter 63, dat ass en Ënnerscheed vu 16 Zentimeter. Wann een elo 1.000 Persounen zoufälleg an der Strooss auswielt a moosse géing, 500 Männer a 500 Fraen, géing een dräi Saache feststellen, Éischtens, et gëtt méi Ënnerscheeder innerhalb vun deenen zwou Gruppen, wéi dertëscht. Zweetens gëtt et natierlech en Deel Iwwerschneidungen tëscht deenen zwou Gruppen. An drëttens befanne sech 100 bis 200 Leit vun deenen 1.000 ausserhalb vun deenen Duerchschnëttswäerter, wéi grouss Fraen a Männer sinn. Wann een dëst Beispill elo ëmleet op Genitalien a Sexualitéit, Da gëtt kloer, firwat et esou wichteg ass, sech virun Aen ze halen, net nëmmen d'Ënnerscheeder tëscht deenen zwou Gruppen, mee virun allem d'Variatiounen an d'Variatioune-Vilfalt, déi et do gëtt. Leider ass et esou, dass ganz vill Leit nach ëmmer d'Gefill hunn, dass hir Genitalien, wéi se sinn, net normal, schéin a wonnerbar sinn. Et fënnt ee se. Ze grouss, ze kleng, dass se ze vill hänken, net déi richteg Faarf hunn, ze asymmetresch sinn, ze schif an esou weider. Ze verstoen, datt all Genitalien normal, schéin a genau sou gutt sinn, wéi se sinn, an eng Variatioun an eng Zesummesetzung vun deene selwechten Deeler, kann hëllefen, mat Gefiller vu Schummt oder Onsécherheet ëmzegoen. Ganz vill Leit kennen dat Gefill, datt se sech mat hire Genitalien net sou ganz wuel fillen. Wat hei kann hëllefen, ass sech déi eege Genitalien méi genau unzekucken. Dëst kann ee selwer maachen, zum Beispill mat Hëllef vun engem Spigel. En Tipp ass hei e klengen Handspigel zur Hand ze huelen. Hei kann een och verstoen wou déi ënnerschiddlech Deeler, déi ech virdru beschriwwen hunn, sinn, souwuel déi déi banne leien, wéi och déi déi bausse sinn. Fir dëst besser visualiséieren ze kënnen, kann et och hëllefräich sinn, sech nach eng Kéier eng Grafik unzekucken, wéi Genitalien an hiren ënnerschiddlechen Deeler opgebaut sinn. Souer fannt der zum Beispill och an dem Amelie Nagoski sengem Buch. An dat ze iwwerdroen op den eegene Kierper. Zum Beispill wierklech erauszefannen, Wou ass meng Klitoris spëtzt? Wou leien d'Schwellkierpere vu menge Genitalien? Wann ee sech net wuel fillt selwer e Bléck ze geheien, kann een och Persoune mat deenen ee Sex huet eng Kéier froen, datt si e Bléck werfen. Meeschtens ass et sou, dass mer eis eege Kierpere méi haart jugéieren, wéi déi vun anere Persounen, a virun allem Leit, déi mat engem Sex hunn, een schéin an attraktiv fannen, sou ewéi een ass. Dëst kënne mer notzen, datt mer all eng eegen an eenzegaarteg Variatioun vun deene selwechte Bestanddeeler sinn, mécht och kloer, datt Genitalien, déi net aus engem medezineschen oder gesellschaftleche Point de vue eendeiteg weiblech oder männlech sinn, total normal, wonnerbar a schéin sinn, esou wéi se sinn. Dëst gëllt natierlech och fir aner Variatiounen innerhalb vum Kierper. Wann s du méi zu dësen intergeschlechtleche Variatiounen wëlls gewuer ginn, kanns du och nach dem Robin seng Rubrik Eng gutt Fro, Wat ass Intergeschlechtlechkeet? lauschteren.

Hues Fängst du? Ja, ech kann ufänken. Soll ech mat enger Fro ufänken oder soll ech eppes soen? Wéi s du wëlls. Ech muss just kuerz, mäi Fouss ass ageschlof, ech muss hei kuerz e bësse raschelen. Et deet mer mega leed, dass du dat elo alles muss erausschneiden, meng ganz Hin an Hiergedings. Mee kuck, wann dat zum Schluss geschitt, dann ass dat ëmmer esou. Jäi, lo kann ech zwou Minutte rausschneiden an dann ass de Podcast scho bal fäerdeg. Jo, dat stëmmt. Fänk du un, wéi s du wëlls.
Ok.
Ech stellen dir eng Fro.